Nilqawkom maħna episodju jħor ta' fil-qosor with your hosts Andre u Jake.
U l-lum għanna guest vera speċjali l-lum maħna. Eh, please introduce yourself. Hello, jina Sven Fabri. Hemm min jgħid li jien Mary! Bonġu, bonġu kif aħna l-aħwa. Ah, we're doing very well, inti zinti having a nice morning today, Sven, illum, ah, kmini illum, seba ta' filgħodu. Kmini, kmini, imma onestament, excited, eh? Eh, so, so are we, so are we, so are we. Mela ovvjament, Għan nistaqsuk fuq l-esperienza ta' tijak fuq Love Island, ovvjament. Obviously, it's what you're known for. Eżat, eżat, eżat. Emmela, Sven, inti l-opportunità, kif, how did you come across? Għax din mux ħaġa normali, ovvjament, ovvjament. How, how does it How does it happen? Fimni, bdejt, dil-esperienza bdiet minn ċajta, nejl verita Isja? Jina il-futbol, ovvijament, bdejt niċċajta ħibtijaj, maġina inti tkun fuq Love Island, kem taħċajt, kem ew, bro, ta' kif mun naħbi. Dan għat nejdu meta ġenna un sijat la jkun għaw. Eżat, eżat, wara kien hemm announcements li ħarġu l-applications ta' Love Island, jibdejt niċċajta li ħna applikaw. Kolom il-CV.
U spiċċajt bħala ċajta, bħala ċajta, applikajt. Insomma, mort l-ewwel interview, Imbagħad ċempluli, mur għatini interview, it-tielet, ir-reba'. U spiċċajt fil-villa. Ewa, spiċċajt fil-villa, it was as simple.
Fl-interview, nista' nistaqsi x'taqsuk fl-interview, per eżempju? Efimni, saqsu ħafna affarijiet u ma ġeneralment biex jaraw il-karattru tiegħek u eżin biex qisu jaraw jekk inti m'intix tajjeb għax-show, jekk inti ovvjament tisti ħafna mhux se tkun fuq television. Jarawk mit-telf ruħet tifhem. Eżatt. Imma Għedtilhom inti konċejt ħabba ċajta.
għedtilhom li għal-bidu l-application kienet qisu ma kienx ma ħadtix daqshekk bis-serjetà, ma xi bdejt nara li qed I'm progressing through the interviews u hekk, I started taking it a bit seriously ovvjament. Ħallejt naqam pressjoni ġifieri. Eżatt. Mingħajr ma ridt.
Ma naqa' żgħira tedjanti jinterrogawk, jintervistawk. Naqa' żgħira. Ifhimni, The interview, I mean, indunajt li ovvjament ix-show ma kien hawnx bħalu Malta. So, obviously the interviews for it were obviously going to be a bit eh, on that sense li ħajkun ħafna producers kuħat tares lejk, kuħat jara satejt, qed tifhem. So, eh, kienet naq tedjanti, imma ovvjament tafal xiex diħel, you know, it's Love Island, you know, there was nothing like it. So, jekk Għall-inqas indunajt li I progressed through the first interview, the second one I started taking it seriously u taf għax ġdieħel. Qed tifhem? Eżatt, eżatt, sewwa, sewwa. Intom meta meta tasal meta f'dak il-punt jispjegawlek isu biex niftehmu il- il-pros and cons jew I guess x'jaf ikollok negattiv mill-esperjenza. Ovvjament mux ma l-ewwel, mux ma l-ewwel interview ma t-tieni. Ovvjament.
Xint progressa però. Xint progressa ma anka eżempju bħala kena jisu psychiatrist, as in mm. she, she tells you li jista jkun there is going to be hate, there is going to be lots of stuff that you'll have to go through that you never ever went through, għed tifem. Imma jgħidulek eħel pros and cons u iktar ma timxi 'l quddiem iktar they go deep into it iktar qisu jieħdu ħsiebek qed tifhem. So when they were sure li ħa jagħżlu lili għamluli appuntament ma' psychiatrist biex jaraw jekk m'iniex lest għal dak ix-show qed tifhem. So yes ehem they they do tell you the pros and cons. Jiġifieri jista' jkun hemm ċans li psychiatrist tgħidlek jew tgħid il-producers li dal-persuna l-kandidat ma tantx huwa naħseb adattat għal. Kien hemm kien hemm nies li inti taf bihom? Le, ovvjament mhux se jgħidun li jgħidulna min ma daħalx, min ma rnexxilux jidħol. Imma eħe, jekk m'intix lest għal dak it-tip ta' show, nemmen li kien hemm min li ma rnex li jidħol ħabba l-mental health. Għax inti ovvjament xi ħaġa tqila li tgħix ġo villa ma tistax eżin tiċċaqlaq tara l-istess nies mhm. għal sitt ġimgħat. Mhm. Di importanti x'naħseb ħafna nies ma jafux bija di. Le, le, le, ħafna nies eżin you see 40 minutes. Mhm. Kull episode nofsom reklami. Nofsom reklami. Imma u jisi 24 hours. U dik il-ħagġa Qatt ma ħassejt hawn barra. Hawn barra inti, pereżempju llum filgħodu ġejt hawn, qed nagħmel podcast, wara għandi xi ħaġa oħra, llejla għandi training, qed tifhem? You don't really see twenty four hours because you're always doing something different. Hemm ġew tarahom, għax hemm ġew ikollok xi challenge 'l hemm u 'l hawn imma you're still in the same place, you're seeing the same people you're talking to the same person every gets single day. mundane.
It gets very hard u dik il-ħaġa ħafna minn nies ma femuwix. So għalhekk għal-bidu kena da da tip ta' affarijiet we go to psychiatrist u hekk biex jaraw jekk aħniex lesti għal dik il-challenge. Eżatt, ħafna nies Ħafna nies naħseb li kellhom f'moħħhom l-idea li inti tidħol u mbagħad during the show or after the show you're provided with mental help and you know psychiatrist whatever. Mm, eżatt. Minn qed tgħid li minn mill-bidu jiġifieri Minn qabel, ha. eh, sewwa. They, they have to see if you're ready for this challenge, tifhem? U, u, em, Hemm ħafna min-nies. Eh, kemm nixtieq li kont f'dik il-villa sitt ġimgħat ma nagħmel xejn ma mmurx għax-xogħol. Mhm. Imma ħa ngħidlek, wara l-ewwel ġimgħa tibda tieħu pjaċir tħares lejn il-pool u toqgħod relax. It-tieni ġimgħa tibda timmissja l-mobile, it-tielet ġimgħa tibda timmissja l-familja, u r-raba' ġimgħa tibda timmissja kollox, kollox li kellek hawn barra. Tibda timmissja r-rutina, tibda timmissja kollox. So dik il-ħaġa hemm ġew jinħatta kemm għandi bżonn napprezza l-affarijiet li għandi hawn barra għax I mean it's it's very hard li toqgħod hemm ġew vera tista' tgħid ma mortx għax-xogħol, ma kontx qed inbati fiżikament, imma mentalment bagħti ħafna. I mean kemm il-darba ħa toqgħod tħares lejn il-pool kuljum, kemm il-darba ħa toqgħod tkellem l-istess persuna. Allura inti inti x'kont tagħmel to pass the time, to entertain yourself, jiġifieri biex tgħaddi l-ħin pereżempju. Efimni għal-bidu
it's like jisu ssir taf il-kulħadd għal-bidu l-ewwel ġimgħa. Mhm. Imma mbagħad jisu tibda tara ma tixħa taqbad. Għalhekk eżempju ċertu drama jibda jinħoloq għax ċaġa daqshekk, ċaġa vera żgħira mhm. tiġi kbira għax ma jkollokx tagħmel, tifhem. Mhm. u eżempju. Issir issir il-form ta' entertainment. Eżatt, eżatt.
Issir challenge, ħan nitkellmu fuq dik il-challenge biss li saret illum, tifhem? Mhm. Mhux se nitkellmu fuq eżempju ħafna affarijiet li ġraw, għax ma ġrawx ħafna affarijiet, saret dik il-challenge illum u daqshekk qed tifhem? Mm. Jew x'qalet dik, jew x'qalet l-oħra, qed tifhem? Eżatt, eżatt. So, bekk jisu hemm ġew, għalhekk eżempju, hemm il-punt ukoll li ħafna minn nies ħasbu li ċertu affarijiet jew ċertu drama scripted. Mhm. Li mhuwiex, mhuwiex il-punt għax. It's It's almost like mhux force drama ta', imma it's more like ċertu affarijiet li jiġru ħajkunu ikbar u. It helps itself, it's not. Eżatt. Eżatt, eh, mhix mhix parti mill-pjan li nagħmlu hekk. Le, le. Just hekk ħa tiġri.
Mhux by parti, mhux nature. mhux parti mill-pjan, ma kien hemmx pjan dik il-ħaġa, it just happens by nature. Iktar u iktar.
Iktar li isu iktar nista' ngħidha Peress li ma kenniex nagħmlu. Jekk int, jekk inti qed li le tmexxix dit-tazza, sempliċement tmexxix dit-tazza, u mexxejtha, ħa tiġi xi ħaġa kbira, ħa tiġi as in id-drama ta' dik il-ġurnata. Għax sempliċement m'għandniex nagħmlu, qed tifhem? Imma l-moħħ hekk jaħdem, as in tibda hemmhekk tibda ninduna. Ejwa, il-moħħ, il-moħħ jaqbad ma' xi ħaġa. Jiena kont smajt għidut li kellek xi ġebla. Ġebla.

Il-moment li ħriġ dak mima l-ewwel ta' dejl tal-bello.
Mim żrajt kemm trid tifimni. Eh, eh, eh, ovvjament pal ta' relax bello hekk, ovvjament dik ħaġa kbira ovvjament.
Aħna dik ħafna minn nies ħasbu li ċertu affarijiet qed jintqalu barra konna nafuhom, imma Hemm ġew, imma fil-verità ma konniex nafu. Aħna smajna biha lejn l-aħħar, qisu fil-final il-host qalet xi ħaġa u aħna dak it-tim x'inhi tgħid, relax bello. U mbagħad qegħdin spjegawna ovvjament għax konna wasalna fl-aħħar u sirna nafu li dik kienet meme mill-bidu mill-ewwel episode. L-ewwel episode mela.
Aħna ma konniex nafu biha.
Jiġifieri xejn, żero, indunajtu wara ġifieri. Xejn, xejn, aħna kull ħaġa, aħna We didn't comprehend how big this show was. To, to be fair naħseb Malta sija kienet sorpriża kemm kien hemm turnout biex jarawh għax jiena fl-opinjoni tiegħi qabdu mela n-nies li kienu interessati qabba li huma żgħażagħ u Love Island, l-istess nies li ħajaraw eżempju Love Island UK Żgur ħa jaraw Love Island Malta jekk kienu jaraw Love Island UK biex niftehmu. Imma l-ammont ta' nies li jiġu l-ġenerazzjoni ta' missieri jew ta' fuq u whatever, li raw ġesta xogħol reality TV, għaw Malta mm. famuż reality TV, kun xikun. Il-fatt li qabdu dawk iż-żewġ demografiċi ġifieri u rawħ, mhm. kien hemm għajmin iktar minn mit-telf ruħ naħseb fuq l-ewwel ġimgħa. Fil-fatt it-TVM il-website kienet qed tikkaxja, Constantly. Vera? Mela, mela.
Ah, eh, l-ewwel ġimgħa. Mela hu xi għandha graffariet. Mela. Jien niftakar for episode 2 niftakar dom l-isbaħ 20 minuta continuously refreshing my TVM page so I can watch the damn episode. You know what I mean? U sorry, li bdejt tgħid l-ewwel jien kont qed innaqqax il-ġranet mhm. għax kien hemm kantuniera jisu fejn naħseb Kameras ma kienux daqshekk qegħdin qed jippuntaw. Fil-fatt di di qatt ma rajta, jiena smajta, jiena smajta. Eh, le, le, kont. Sanejlek ma minn smajta.
Kelli kien hemm kantuniera jisu wara wara jisu biċċa buxxek u bdejt bdejt innaqax il-ġranet mill-bidu. U dak it-tip se kien il-ħabsek, hekk naqax waħda tnejn tlieta Er bomba taqta. Issa kien il-ħabs. Zammejda kull-jum? Kull-jum, kull-jum dejt għamela. U xamilt l-ħar wahda dak it-tip hekk kulħadd kien dejja, għamilt l-ħar wahda kulħadd jitkellem. Missob ġabu għadi. Ma ġabu ix, ma ġabu għax naħseb kien hemm tal-production u hekk dejna xi bdejt innaqqax hawnhekk ovvjament ma setgħux iġibu. Ah, iġibu vandalizmu.
Evil, evil, evil wax. U mela, ovvjament, ovvjament, tista' tgħid li ħadd kost kbira ovvjament on the show. Ma però nistaqsuk, inti inti għadek in contact fil-man-nies tal-avajle mal-contestants. Eh, inti mill-contestants kollha, which one was your least favorite?
Ajma. Loaded question. Suppos rix mill-villa, da' sek drama. My least favourite. Jew, jew forsi, forsi jaħfef biex tirrispondi jekk tgħid l-inqas persuna li qattajt ħin magħha. Eżatt, jew jew jew miegħu. Kwaħt l-istess answer għandu. Rani. Le, se- orri, sintendi, eh, Eżatt. ovvjament. Eh, From that may give you an interesting answer. Ehm. Barra rani, ifhimni, ma' kulħadd sirt close, imma naħseb l-inqas qisu persuna li naf as such, jew forsi Mimi, as in ma tantx ġieli qatt ma hemm ġew, kważi qatt ma kellimtha. Jew inkella ehm. nista' ngħid ovvjament Seb, għax persona li daħal lija biex jieħu Sebbi biex jieħu mhm. il biex jieħu l-Gabi, ovvjament ma nixilux. Imma le le, mbagħad wara ser naħbieb ġifieri Seb naskuż il-barra, ma eżempju bħal Mimi u Mikela kienu żewġ minn nies li qatt misu ma qattajt ħin magħhom qatt ma sirt nafhom sew. So I don't have a least favorite person that I don't like, qed tifhem, Imma there are some certain people that I didn't really spend time with. Ġifiri, seb kien hemm ftit tension, ġifiri, fi fi żmien. Għal-bidu. Ma- ma- Missa miltu għamiltu paċi, ovvjament, eżatt. Ej, Għal-bidu. U kien hemm s- em, biċċa ma ġabux u anku għalli kif ma ġabux daqs kemm tħaqna. Kien hemm lejl minnhom em, l-ewwel ġurnata li daħal Hu kien rieqed ovvjament fuq is-sofa bed 'il bogħod mis-sodda tagħna u aħna konna fl-aħħar. U kulħadd, filgħaxija intefa' d-dawl u hekk kulħadd intefa' s-sodda, kulħadd jgħid good night lil xulxin u mbagħad kien hemm x'in kien hemm xi bakwiet, Seb hekk qam mis-sodda, qam bil-qiegħda, good, għajat good night Gabby, hekk dak it-tip. U Gabby baqgħet kwieta, ħarist lejha, qomt jien,

Love Island ovvjament il-gowl huwa li ssib il xi ħadd u tintefa' f'koppji, ġifieri. Eżatt, eżatt. Ma l-irġiel jekk hemm il-kompetizzjoni fuq tfajla, min jirbaħ wara li jirbaħ xi ħadd biex impoġġi hekk. Jieħdu bidej xulxin is-soltu, jien hekk nara. Paċi, paċi. Dik għal kiġri. Efimni, aħna bejnietna Qas qas bejn in-nisa ta' ġifieri, imma l-iktar l-iktar bejn l-irġiel ma tantx kien hemm dak il-ġlied as in tista' tgħid. Għax expected hu, inti min naħseb trid tippretendiha illi kulħadd qed jikkompeti, ttaf eżatt għal xiex dieħel, jiena narahha jekk ħadd toqgħod tibki jew teqred għax ħadd lil dik naqa' żgħira. to be expected. You're in a dating show. You, eżatt, you, eżatt. You're expecting it to happen, you know what I mean? Especially like a big IP like Love Island, ovvjament. Inti qabel kont rajtu Love Island inti by any chance? Rajtu, onestament, ħabba ħabba li kont diħel. Għax il-bqija qabel, qabel ma kontx nara ħafna, kont nara ċertu episodes at random imma I binge watched it for for the sake of the show għax kon diħel fi show biex nkun nafta jġri ma jġri ġetifem. Eh, so, so, so. Kunta fil-materjal minn. Eh, eżat, you were prepared, eżat, you prepared yourself. I need to expect some, some stuff on. Li eżempju, ma konċ taf li kienem daw kissing challenges u kif mm. għalaw in-nies dak tibta affarijiet ma kontx nafhom. Jiena jiena qatt ma kont rajt Love Island qabel qabel ma ġie annonsjat Malta. U l-unika raġuni li rajtu ġifieri għax konna fli inti fih. Għax fil-verita jina ma nqattax nara televizjoni, imma mbagħad insertajna. Issa għal-viewers jina zveni li nafu żmien sewa u aħna l-grupp ta' sħab ta' sħabi ntifu fuq Discord nitfu t-TVM nistreamjaw 10 minn nies kulħadd qed jara dal astra show. U wieħed jaqbeż lawi u jgħid xi ċajta u kulħadd jinfaqa jitħajġ ġifieri. U peress li konna nafuk, l-inside jokes, aħna konna narawhom kien hemm ċertu affarijiet konna nafu li ħadd għamel u hekk ġifieri. Jiena naf qed li qed li ma kinux ġabu, fil-fatt ma ġabuhiex dik ta' ta' ta' The Deep. Illa l kemm ta' dik ma nispjegalkom, dik qabel ma dħalt jiena qed ċertu nies li deħella violent sewwa qed my closest friends. And obviously Jake and of and people of the, his group, I mean, they're one of my closest friends that I know for just like my whole life, ittifem. Allura, afdajtom bil-fat li jindiħella violence u għettilom. U taf kif aħna għazin ħbieb dejjem jamlu ċajtu ek u kienem ċajta em ma fxek għat ma rejtuħx The Boys. Mhm. The Boys, I mean, it's a series, it's a very nice series. U em karatteri dulu The Deep. Mhm. u jagħmel dil walk as in ħares isu isu miexi qiegħed bil-kontra u mbagħad ħares lura. Idur, idur, u Idur hekk. jimxi naqażajra. Eż- U jimxi hekk vera vera tad-da. Veħzat. U xem minnu għaluli biex namela u dak it-tip għamilta l-ewwel l-ewwel episod għamilta ma għaxġabu għax kienet Xo ma vera ġabwix. fil-aħħar. U u xinu mbagħad sirt naf li għamela u ma ġabwix vera ndannajna bħala grupp. kolla rabjat, rabjajna xedna għajja that some missed opportunity. I, mean. I, I can imagine the disappointment kieku madonna niftakar kieku. Imma issa biex nistaqsik mistoqsija oħra, issa l-oppost issa, issa minn flok Gabi ovvjament. Għal-ħares, biex Gabi. Who is, who is your most favorite person from the villa?

li u kien il-persuna li li mur inkellem eh, fuq is-sitwazzjoni. Isu l-mentor hemm He was my mentor, he was the brother I never had, din mandi, mm. I never had siblings, imma and there I felt that he was the person that I go to for advice and I felt like he was my big brother, tifhem? But then on the other hand there was Andre, the person isu I level with, il-persona li ċajta miegħu, il-persona li

like my best friend, qed tifhem. So I think those two people isu l-iktar nies li konni nġibet lejhom fil-villa. Andrej, Andrej. Barra Gabi.
Kien jidher li tikklikkja ma' Andrej. Andrej ħafna. Ċara, kristall. Ħafna ħafna klikkja.
U u nista' ngħid, you know, Andrej qed nagħmlu ħafna affarijiet, għandna ħafna pjanijiet.
Suspens. U meta joħroġ show, ovvjament, eh, aħna nkunu ġa minna ċertu affarijiet. So, issa taraw, issa taraw. TikTok.
Shall be waiting patiently. Xnaqa for shadowing this. Eh, allura, mela inti, ovvjament, meta telaq nejt, mhm. ovvjament naħseb ħassejta li meta telaq, allura kif tispjega li il-proċess ta' mozzjonijiet, x'kien għaddej minn moħħok meta kien għax ngħid kien tal qawel mill-villa. U ovvjament kollox amplifikat. Eżatt. Għas li qed hemm ġew. Żgur, żgur. Eh, u dak huwa punt li xtaqt insemmi. Ħafna minn nies eżin rawni nibki f'ċertu episodes u hekk u raw il-ħaddieħor jibki ħor ħaddieħor like going through stuff u ovvjament minn hawn barra minn wara screen tista' tgħid u da bis-serjetà għalfejn qed jibki u ġa ġa ġi em, connected ma' dik il-persuna f'temp ta' ġimgħa dak tip. Imma yes, you do. And as I said It's before, the only thing to do.
dik il-ħaġa as in li tara 24 sija ġew, ħaġa li ħafna minn nies hawn barra ma jistgħux they can't comprehend għax qatt ma tiġrix hawn barra. Hawn barra inti tista' tmur tixtri tmur inti grocer, tista' tkellem il-dak, tista' tkellem il-ieħor, tista' tmur ix-xogħol, għandek ħafna responsabilitajiet, għandek ħafna fuq xiex taħseb, ħafna affarijiet differenti. Life is much more random on the outside. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna u dik il-ħaġa awtomatikament iġġalek ma taħsibx fuq ħaġa waħda biss. Imma mġew iwa, ġalek eżin taħseb fuq l-emozzjonijiet tiegħek biss. Mhm. Allura ċertu emozzjonijiet jiġu amplified kif qed inti. Allura jekk xi darba rajtuni nibki, jekk xi darba rajtu l xaħat ieħor jibki, it's because you do really feel that emotion. Vera inti tħossok daqshekk imdejjaq, vera inti tħossok daqshekk happy, qed tifhem. Eżempju meta telaq Nate vera ħassejtha, ħassejtha li tlift lil xi ħadd li vera kont open miegħu hemm ġew. U dik il-ħaġa vera eżin għalhekk ħadta daqshekk ħażin li hu ġi eliminat, qed tifhem għalhekk bkejt. X'inta għalhekk għannaqtu daqshekk, qed tifhem. Għax inti tħossok tgħid il-lallu fadal għaddew daqshekk U meta telaq ngħid, għax kienu għaddew nofs il nofs il-ġenni kien għadha m'għaddiex kien fadal naħseb four weeks jew three forsi kien kważi nofs. Allura tibda tgħid ħassejthom daqshekk twal sissa sa dal-punt. U għadu. Wara kemm qed fadal? Eżatt, wara kemm qed fadal mela. u mingħajr dak il-persuna li jien inħossni kondu nitkellem. Għalhekk vera ħassejta daqshekk. Jekk ovvjament inti komd biex tajda on dejra, ovvjament. Mm. Eh, kien hemm xi mument fejn inti u ngħid, pereżempju, inti ftaħt qalbek eżin eh, eh, u it showed on the show, ovvjament, ġabuha? Jew kien hemm xi mument fejn inti ħassejtek li vera ftaħt qalbek ma ngħid u ma ġabuhiex, per eżempju. Jiena onestament ix-show kif għattilkom ma rajtux. Jiena nista' ngħid mill-perspettiva tiegħi illi kulħadd isu għara fil-li inti għalkemm 20 sena għandek u xek minn serzbal. 20, 20. Spera minn serzbal, għax daw awkward. Imma, imma illi kulħadd kien jara, speċjalment niftakar Chelsea kienet għalli ċaħġa li inti kienet id-diskrivetek minn għalija bħala raġel ġust għadu 20 sena. Għax ħafna nies rawk li kont pjuttost wise fil-affarijiet li kont qed Ma tantx kienu naħseb ġabu li lek tiftaħ qalbek, iktar nies jiftħu qalbek magħhom. Eżatt, hija mela. Le, dik il-ħaġa rajta żin fuq social media hekk. Imma jiena Onestament I'm I'm human u ċertu affarijiet as wise as people thought I was I still needed I still needed to open up to someone and that someone was Nate. U nemmen li eħe ġabu ħafna mid-drabi li jien ftaħt qalbi ma' Nate, għall-volja ma rajtux ix-show. Imma peress li it was 40 minutes, they couldn't like you get our and, you have to pick and choose get exactly. our to pick and choose one, one hour talk li mm -hmm. li nġi li kellim jew ġifieri naf biċċert li ma ġabux kollox żgur. Ovvjament. Imma eħe we did have like those one hour talks, mm, half an hour talks li jien vera niftaħ qalbi miegħu u jgħid l-opinjoni tiegħu. So naf biċċert li ma ġabux kollox. Mm -hmm. Imma nemmen li ġabu eħe. Imma you can't have the feel of it because you need a whole episode for, for me opening up to Nate or

to be your best self. So honestly I thank them for that li huma raw il-ħin opportun kif kif għandhom joruna u il-ħin opportun għalihom kien li aħna nkunu l-aħjar li nistgħu, qed tifhem? Ovvjament it's a show as well, so they needed to be like that as well. Imma everyone had his ups and downs in there, so ħadd ma kien the wise one, the weak one. Ma kien hemm ħadd li kien idolizzat. Le, le, le.
As in minn kif kien miġbut ix-show, dik żgur. Kulħadd kellu l-ups and downs tiegħu. Inti inti taħseb li iż-żven ġo Love Island huwa l-istess Sven ta' barra Love Island. Per eżempju, eh, per eżempju jena jgħidu, par kifet tajdli, eh, eh, Nate was the wise one, per eżempju, inti you play the sort of character forsi jew forsi forsi character isn't the right way, diktar iktar um, forsi um, because of the surroundings you adapted your personality for um, for the show, for example. Ifhimni, jiena ħafna mill-feedback li kelli li ovvjament naqbel miegħu għax huwa pożittiv. Ma I was myself. U honestly, konna f'biċċert, di għamilta f'punt qabel ma dħalt, li jekk ħankun persuna, nipprova nkun persuna li minix. Tinqabad.
Ħa tidher fix-show, ħa tidher. Ġifieri, għamilt appunt li jiena ħankun jien, issa bil-Malti jekk in-nies jogħġobhom jogħġobhom il-karattru tiegħi, jekk ma jogħġobhomx ma jogħġobhomx. Imma nista' ngħid li jiena kont jien u eżempju jekk issaqsi l-ħbieb tiegħi jiena vera dak il-persuna. I just try to be myself, issa if I'm good for the show I'm good, if I'm not I'm not, imma I made it a point li jiena ħankun jien, ħankun Sven. So Sven li kien Qabel Love Island, huwa Sven li rajtu ġo Love Island, in my head, that's my opinion, ovvjament tista' ma taqbilx miegħi, imma jien għamilt appunt li nkun jien. Aħna l-grupp tal-ħbieb tagħna qisna we came into unison and we said, aħna nafu meta he's playing a character, we know him well. Fl-ebda mument fix-show aħna jew anyone mill-grupp actually ħaseb illi Sven ma kienx qed ikun Sven. Sa dik dik minn nies li jafuh. Mhm. Din dik nista' ngħidlek li jiena rajtek bħala ġenwin u kulħadd minn minn bib. Ovvjament kulħadd għandu opinjoni stajt li dak il-persuna kiesa jew dak il-persuna. Jiena jiena knis maħħadik fuq jekk vera ma tagħmilx sens. Le le le, ma tista' le tista' tagħmel sens għal dak il-persuna kulħadd għandu l-opinjoni. Ovvjament hija. Bħal jien għandi opinjonijiet fuq ħaddieħor, tifhem? Mhm. Kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, kulħadd għarni fuq television, it's part of the, the show. It's, I mean, it's part you of get, what you signed up for. Eżat, you get hate, you get positive feedback, it can't be all positive. Ovvio, ovvio. Imma, I made it a point li jien nkun jien, ħalli jek xaħat jgħid li eh, ħadd ma jista' jgħid li li ngdibt, dik biss ma mhm. naqbilx magħha għax jiena ma gdibx, jiena kont il-persuna jien barra. U issa jekk hemm xi ħaġa ma taqbilx magħha, jew affarijiet hekk. That's me. At least I can say that jiena kont jien. Mm, sempliċi. Sowa.
Pythonist? Eżatt.
It's very simple li l-aħjar ħaġa li tista' tagħmel naħseb li inti tkun intu ma tipprovax tkun karattru li minti. Il-ħaġi inti anke jekk tipprova tilab karattru. Eżatt. Tinqabad. Tinqabad.
Fl-aħħar mill-aħħar tidher inti. Nies li jafuk ħajindunaw.
U eh, tiġri. U speċjalment kif konna ngħidu qabel that there is

Love Island tista' tgħid it was a very positive experience tista' tgħid. Was there any negatives to the actual thing besides the mental health u affarijiet hekk?
Eżempju, ifimni bħal negatives, ovvjament, maybe during the show, they maybe try to show it as all rainbows and flowers. Nis minn barra sbu, eh, mur sitt ġimgħat farmhouse. Eh, dak it-tip ta' affarijiet. Imma there is negatives to it u honestly as I said it was very hard especially towards the end dak it-tip. U anka meta ġew il-parents Dik naħseb ħassejt għana. Kulħadd bħal bidejt u xaġeb għax ġew il-parents u hekk kemm jekk rajtu xi four weeks ago dak tip. Imma onestament xi rajthom isek rajt xi ħadd. Tint four weeks hemm ġew mhux four weeks barra. Eżatt, eżatt. Tara isek tara
isek tara snippet minn barra, mm. rajt il-familja għax inti ovvjament jien ngħix mommi u nara l-missieri kuljum qed tifhem. So dik il-ħaġa li terġa' tara dik il-ftit minn barra tibda tara dawk il-ftit affarijiet normal minn barra vera ħadd tħossok speċjalment your parents vera ħassejtni as in qisni kemm kelli napprezza li huma qegħdin f'ħajti dak it-tip meta rajthom waddab kelli l-mobile dawk li għax huma tawna l-mobiles u hekk biex nitfu messaġġi u hekk waddabtu tlaqt niġri lihom. So eħe Qabel ma rajthom there was negatives, eżempju dak it-tip li nimmissja l-familja u nimmissja kollox. U inti kif għedt as in it's not not all about negatives weren't all about mental health u hekk there there was negatives about eżempju the drama u stuff like that but mostly the biggest negatives in there were about the about missing stuff from outside. What about food. What, what cravings did you have? I would still, I would still think that's mental health as well. Għax, as in, il-fat li ma tistax tikol eh, li trid. Eżempju, aħna, ħani li kif ħadmu l-affarijiet hemm ġew, ma tista' snejda, sorry, imma ħanejda. Tista' eżempju, you request something that you want from outside, you will get it, u nejdilom thank you ħafna tal-li they took care of us. Um, in there, imma ovvjament it's not like you're at home, tiftaħ il-kabord u s-sif li trit. Eżatt.
Jow tmur tixxek mandek. Jow kollha ħabti pizza u tmur torna, ah. tifhem, tista' tirrekwesti għal affarijiet imma it's not like it's not like you're at home. U eżempju Konna nieklu ċertu affarijiet li s-soltu ma nikolx. Ma ngħidx li kien ħażin l-ikel, kien anzi pjuttost kien tajjeb, imma If it's an acquired taste, imma it's not it's, it's acquired like that it's taste. like uh, it's something that you're not used to. So even food wise, anything wise, it's it's not it's not like your normal routine. It's something I can't express. Eżempju, jekk għan idħol fuq jista' jkun għamlu show fuq l-ikel biss, għax jien dak it-tip, hemm ħafna affarijiet li hemm ġew people can't understand. Ma tikkons, ħadd ma jikkonsidrom sa kemm ma tkunx. Le, le, le, you have to go through it to, to really know, qed tifhem. Sewwa, sewwa. Mela, inti ovvjament in the short of it hmm. nista' ngħid li because of the the strain on your mental health that you had during during the experience in Love Island, you could say that um, as well, even down to tasting food was different for you, ovvjament. Mhm. Issa, jien eh, nistaqsik, do you regret la violent or, or do you jekk kellek option biex forsi naf jħajġi season 2, per eżempju, jgħanajdu. Eh, eh, biex ċeċesta xoħal naħseb I think it will happen. Mm. Kieku, would you recommend for people to uh, Ifimni, to join the show? before I join the show, u għalek ma nati ma nittort lil ħadd li jaħseb hekk, before I join the show, konni lilkom Ej, witlu siġġimat ma tagħmel xejn, siġġimat ma, ma taħdimx, so that's why I get those, I still get those people who think like that, because they didn't go through it. Imma once I went through it, li jistaħriġ minn siġġimat di- wara dik l-esperjenza,

Kieku nitkellem differenti kieku qabel ma dħalt jew wara, imma issa la għaddejt minn dik l-esperjenza nista' ngħidilkom li hemm in-negattiv u hemm il-pożittiv. Imma jekk inti qed taħseb li tidħol MJ u taħseb li it's going to be easy, nista' ngħidilkom you're very wrong cause it's, it's not. You're gonna miss your friends, you're gonna miss your family. U ħaġa tajba li toħroġ minn hemm hija li tibda tapprezzahom dawk l-affarijiet. Mhm. So, għall-inqas Kif għedtlek hemm il-pożittiv u hemm in-negattiv. Hindsight is 2020 vision.
Exactly, exactly. So you have to be ready to go through those hard times. Imma just know that at the end it will be worth it because you start appreciating all the stuff you ever had in your life. U li I was very lucky li u għed mill-ftit parteċipanti li naħseb li vera, verament sibt l-imħabba. u dak it-tif and there you start feeling close to that person. Għalhekk jien u Gabby qegħdin isna aħna bdejna, eżempju inti b'relazzjoni tibda minn A, you start dating, you go out sometimes, you start messaging each other, bla bla. You know, Gabby, we started from Z. We started from living with each other, sleeping next to each other. U dik il-ħaġa li sleeping next to each other, living with each other, dik dawk l-affarijiet li tagħmel once you're married, qed tifhimni? Plus l-esperjenza ta' Love Island li ġġib magħha eżempju you live 24 seven with each other. If you're married, you still go to work, you still have other responsibilities. Eżatt, inti rajta iktar iktar. So I saw it as a heightened relationship, xi ħaġa li ħafna min-nies qatt ma ħajaraw. U Dik il-ħaġa li jien u Gabby ħriġna minn dik l-esperjenza ħriġna daqshekk close, we felt, I think, ħriġna, so I think if we started that stuff from out, we started that experience from outside, nkunu f'reazzjoni fl-imkien, it would have been much different. Faddi kont nistaqsik, anzi, inti, jekk inti għajt ma' Gabi, qabel Love Island, tħossok kienet the entire situation would be different kieku? Le, le, eħen, dik zgur u ħanetħol fuqa. Imma l-fat li konnet nejdu li jek nati eżempju opinjoni tijaj li xaħat jitħol season 2, eh, for me, as a person, for Sven Fabri, who went on Love Island, issa jista jkun ikun għaw Andre, jista jkun għaw Kyle, jista jkun għaw ħattijħor jgħidlek differenti, imma for me, yes, it was worth it, għassibt Għalija s'issa sibt l-imħabba ta' ħajti. Fl-aħħar mill-aħħar rbaħt il-premju.
Sibt l-imħabba ta' ħajti. Hemm argumenti li officially.
M'għandekx taf fejn tidħol show biex issib dawn l-affarijiet. Imma I did. So that's for me the positives the positive um, shadow, overshadows the negatives. Imma for some people it would be different. Hemm argument li unofficially intom teknikament irbaħtu la Island. To be fair, jien naqbel ma' dik l-statement you are the spiritual winners of Love Island. I mean, there's two goals to the game. Win the game and win at actually getting a U tmur ċipru wkoll. Hemm eh, baħna ċipru wkoll, baħna holiday, fimni. Ma it wasn't about it. U hekk tkun taf li onestament I, I'm this close with this person għax inti dawk l-affarijiet ma joddux għalik. Dak it-tip li jiniet ma dik il-persuna. Doesn't matter where you are. It doesn't matter.
U għal-fat li kont għetajt, eħed, saqsini, għazin kont ma, eh, ma Gabi kiku bdejt barra, bdejt dik il-relazzjoni barra, nasib kienet tkun differenti. Ovvjament, Barra ħbieb tiegħi, ħafna min-nies li daħlu Love Island, I wouldn't say li they were relationship persons, qed tifhem, everyone had like immur immur parties u anke Gabby hekk kienet tifhimni. Imma kieku eżempju aħna jien u Gabby kien ikollna ħafna drama fil speċjalment fil-bidu. So eżempju kif ħa nġib eżempju kieku dawk l-affarijiet ġraw barra ma nafx Ovvjament m'iniex ċert, imma nafx kemm ma kemm konna niġġieldu għal xulxin barra kemm iġġilidna għal xulxin hemm ġew. Ma nafx x'kien jiġri ovvjament kieku konna barra, imma li naf biċ-ċert li hemm ġew as in we went through it and we came out stronger. Qed tifhem? It's like taking a relationship dynamic and flipping it over its head. Eħe, eżatt. Sewwa, sewwa.
Kompletament.
would you even say that you might have emotionally and and relationship wise matured much faster than you would outside kieku? Per esempio, par kif intet l-istess, most of the contestants were, were, were, were, part, were party goers u affarijiet, ma kienux ta' relationships. Le, le, as, le, mux, mux għan itkellem għal-jom, fimni, ma jena. Ma li għris itkellem. Jena, għalli għan itkellem fuq, jena, eħem, ekkont, eżin qabel Love Island, I would have never thought about going into a relationship, qed tifhem? Imma, eħe, and there I did mature. And there, eżempju, kieku kien hemm xi ħadd bħal ngħid barra u jgħidli ċertu opinjonijiet tiegħu, forsi ħadd 20% mill-opinjoni tiegħu. Imma hemm ġew peress li there was those heightened emotions u dejjem flimkien u eżempju bħal persuna bħal ngħid tibda tara persuna veru, tara persuna li tara li huwa vera ġenwina lura li qed jgħidlek huwa vera, huwa differenti milli kieku qalli dawk l-affarijiet barra. So hemm ġew eħed tibda timmatura, tibda tara l-affarijiet, tibda tara jisu l-opinjonijiet li vera għandek tieħu, tibda tara l-affarijiet li għandek titgħallem u eżempju maturity wise tibda Kif għedtilkom, il-fatt li tibda tapprezza verament l-affarijiet ta' barra, dawk affarijiet il-fatt li tibda tapprezza tibda timmatura bihom. Meta ma tiħodhomx l-affarijiet for granted. Eżatt, il-fatt li ma tieħux affarijiet for granted għalija hija it's something like you are maturing in that aspect. It's a stepping stone.
Exactly, and only that experience could have taught me that. So yes, I do think I've matured in that show. Sewwa, sewwa.
Mela inti

ħajtek imbidlet. Ifimni.
Il-follower count zgur imbidlet. Followers. Il-follower Followers zgur, followers.
followers. Daka daka għadna nżommu track record għana. Trek.
Iftakar meta meta dħalt kellek 1100 xi ħaġa Yes, followers guys. fuq Instagram. Sa kemm spiċċa kellek 10,000? Le, sa xeħriġ kelli 4200. Issa. Umbat bdejt bdejt nitfa stories jien, għax jiena kelli persuna kelli ħabibti jieħu ħsieb social media u hekk. Mela shameless plug, Sven Fabi right now has around 14k followers on Instagram. Iktar mill-leċ kiet l-aħħar darba ġifieri.
Might be more. Għadda jħarġ l-episod li maħsam. Oh, at the time of recording this episode. Eżat, at the time of recording this episode and 14 down. Eżat. Imma, eħe, bidlet zgur honestly I can say li qabel ma dħalt I felt, mux I, I didn't feel like I was a nobody, imma I didn't comprehend li wara show ħankun daqsek popolari, anka xin kontem ġew, we didn't know how how big the show was, tifhem? Malta zaħira ma xortaw ħafna nies. Eh, eh, eh le, dik zgur, dik zgur, eh, dik xi ħaġa li wara wara li toħroġ minn hemm tinduna. Onestament, My life changed obviously qabel ma kont se noħroġ barra u xi ħadd ixejjirlek jgħidlek hawn Sven u ma tkunx tafu, qed tifhem? Imma dawk l-affarijiet qed jiġru issa wara li ħriġt minn hemmhekk. Allura what was the the defining mhux defining factor ngħidu mument li ġara meta ħriġt mill-villa tgħid okay, klikkjat.
Eżatt, like, okay, I'm, I'm a public figure now, you know what I mean?
Fimni, aħna wara wara mek kena kena dak il kena party eżin dedikata lejna u no ek. U tibda jisu tara dawk in-nies jafu x'jismek u inti ma tkunx tafhom dik il-ħaġa jisek Tifrikja ma moħħok. Eh, mhux tifrikja, eżin l-allu vera, it is that show, is, the show is that big, I made, I made an impact on the show that much, dak it-tip, ħanuħ ritrat miegħek dak l-affarijiet. It's something that I never, obviously I never experienced before. So, As in popularity wise it did change minn qabel għal wara, żgur. U ħajti wkoll, eżempju sponsorships u dawk l-affarijiet social media u hekk, it's much different now than it was before, żgur, għax dak l-affarijiet ma kontx naħseb fuqhom qabel laqqas. Mhm. U wkoll eh. toqgħod attent xi tgħid għax eh, tgħid ma' sħabek. Ħaġa oħra ġo. Mhux ħadd mur tgħidu fuq differenti fil-followers. Eżempju, differenti ngħid ċajt issa li kon lejt mal-bib tijaj, ġejke taħares lejja. Mill-li li kif kon nejda qabel, so it's different now, I, I might say something, I, eżempju, I made a TikTok, um, about Gabby, for example, u spiċċat fuq ċertu fuq ċertu platforms. If I did that before, it wouldn't have happened, qed tifhem?

Happy u iktar kuntent? Ifhimni, I'm happy li dik l-esperjenza għaddiet u ħriġt minnha b'dal-punt għax għalija I left with a positive għax kif għedtlek I left with someone that I love, qed tifhem? U I left with the

apply for the sake of finding love? As in, għall-idea, mux biex kun parti me show, biex kun specifikament biex issib l-imħabba. Per esempio, inti, per esempio, inti tħoss il-connection li inti kellek inti u Gabi u xaġa unika or something very rare that happens in the villa? It, for me it is unique, għax

Hemm ħafna negatives fuqi hemm ġew u qed tara li għax inti tħoss li n-nies qed jarawk dak il-mod u tara li qegħdin qiegħed fin-negattiv għalfejn hi ma jekk it's part of the show ma tmurx għal persuna oħra. So and she didn't because she really likes me. Jew example vice versa jien qed nara n-negativ qed naraha she's portrayed negatively in there and outside għax inti tħossha kif għedtlek ovvjament huma ma jgħidulekx li so much being portrayed negatively outside him inti tħoss ukoll. So, u l-fatt li tibqa' magħha ma' dik il-persuna avolja inti qed għax-show biex terbaħ, qed tifhem? Em, u l-fatt li xorta tibqa' mal-persuna it shows li inti genuine, qed tifhem? U dak il meta aħna spiċċajna b'dak- f'dak il-punt spiċċajna x-show hekk, bdejna flimkien u spiċċajna flimkien, it shows that we were very genuine with each other. So, għall-inqas

Onestament kieku saqsejti li barra ma tħallx fix-show hekk, ngħid bħalma bħalma qalu ħafna min-nies, għandu għandu għalfejn imur fuq show da biex iżim l-imħabba bla bla bla. Imma yes, as I said outside I was a completely different person. Kieku outside intqajt ma' Gabby u kelli l-ewwel ġlieda mal-ewwel two days li li tkellimna, probably would have never spoken to each other before. Imma l-fatt li konna fuq ix-show rajna li għandna niġġieldu għal xulxin għax konna fuq ix-show. So I don't think it's a bad idea to go in there for love imma I can tell you this is going to be much harder than finding love outside than finding it in there. So in short you would say it is a subject it's very subjective skont l-impersuna li inti tkun. Definitely. Definitely.
Inti tieħu ċans ukoll li mek ħassib xi ħadd li jaqbel għalik. Li mhux ovvjament dejjem ħassibu. U inti tista' tidħol mindset differenti kompletament. Tista' tidħol mindset li jien qed insir popolari, jien nixtieq mhm. nerbaħ. Tista' tidħol mindset li jien nixtieq nerbaħ. Aw li jien nixtieq insib l-imħabba. Tista' tidħol mindset li inti issib l-imħabba u il-partner tiegħek jidħol mindset differenti. So it's very subjective, yes. Fil-fatt kont nistaqsik actually before eh, before. Inti without, mux bil-fors tajt l-ismiet ovvjament, kien hemm xi karattri fil-Love Island that didn't go in and I do to, to find love but to win the competition.
Efimni. Jina, jina s-sirtu bunna seb kullħat tuħat fl-istess. Eżatt, eżatt, inti.
Ġinti mhux ħatmur biex titlef?
Eżatt, le mhux ħatmur biex tinqala mal-ewwel żgur. It's still you you still think it's a show. And there. Imma Onestament inti saqsejtni min ma min ma nafx, ma ma nafx x'ħasbu l-oħrajn, ma nafx għal xiex daħlu, jiena nista' ngħidlek minn minn l-aspett tiegħi biss. Jiena dħalt as in it was a show and I didn't expect to find love imma that's għalija that's what love is, I I went ħa ngħid ħa nkun onest, I went in there to be more popular 'cause I know I knew it was going to be

naħseb. When you least expect it. When you find it when you least expect it. And you know when you find it.
U dak it when, when you jisu meta tinduna li sibt l-imħabba ħad iġġilet għalija biss. Tispiċċa tinsa show, jina nħosni ġara li tispiċċa tinsa show, tispiċċa tinsa id-drama li għaddejja, xqallek dak, xqallek liħor, inti taħseb fuq dik il-persuna biss. Għalhekk, nerġa' mmur fuq il-kwestjonijiet li qabel, would you go in there to find love? It's very subjective, coz as such you can't, għalija you can't go and find love, qed tifhem, it just. Love happens to you. It just happens. It just happens and you know when it happens. And. Għax tħossha.

Mela, naħseb dak kollox li għandna għall-ħin li għandna għallum. Thank you very much, Ven, for coming onto the show. Vera ħadna ħadna gosbik. Yeah, it was- I think we've learned a lot about Love Island biex biex nkun res magħkom. I was expecting totally different answers. mhm. Vera, vera, vera. Ov- ov- Ovvjament,